Et ass ëmmer en Highlight wann si op Lëtzebuerg kommen. D'Portugisen ronderëm hire Superstar Cristiano Ronaldo spillen e Sonndeg den Owend am ausverkaafte Stade de Luxembourg d'EM-Qualifikatioun géint Lëtzebuerg. Zanter annerhallwem Joer ginn elo international Matcher am neie Stadion gespillt. Mir wollte wëssen, wat bei esou engem Match hannert de Gradinen ofleeft. D'Isabelle Henschen hëlt eis elo mat. Op en Tour duerch de Stadion op Plazen déi e soss als Fan net ze gesi kritt.
Meng Missioun haut, hei am Stade de Luxembourg op Plazen ze kommen déi een als Supporter normalerweis net gesäit, och net op der Tëlee. Dofir hunn ech mir eng perséinlech Visitt organiséiert. Rendez-vous hunn ech mam Joël Wolff, de Generalsekretär vun der Fussballfederatioun. Moien, Här Wolff. Gudde Mëtteg.
Merci, dass mer eis hei kënnen treffen. Dir sidd also deen, deen de Sta-, deen all d'Ecker vum Stadion am beschte kennt. Ech géif soen, déi lescht fënnef Joer war ech oft hei, sief et an der Konstruktiounsphas vum Stadion als och elo, wou d'Matcher hei sinn. Jo, ech kenne schonn de Stadion relativ gutt. Kënnt Der mech da mathuelen op déi Plazen, wou soss kee Supporter hikënnt? Wou kënne mer do ufänken? Jo, op jidde Fall. Ech menge mer kommen ginn direkt erof an d'Vestiaire an ech mengen, dat ass e ganz flotte Beräich fir ze kucken.
Yeah.
Jo, da hei ass elo de Wee, wou d'Spiller, wa se aus dem Bus kommen, an den Trakt zu de Vestiairen ginn. Ah jo. Den heiten Deel ass den Deel wou déi portugisesch Ekipp mam Cristiano Ronaldo ass. E kënnt jo.
E kënnt, e kënnt, jo op jidde Fall. An op där aner Säit dohannen, do ass dann eis Ekipp, eisen Deel, eise Bestie. Sou gär ech eis Lëtzebuerger Ekipp hu, kënne mer net vläicht kucke goe wou de Cristiano Renaldo sech an de Vestiaire giff sëtzen? En ass zwar elo nach net do, mee mer kënnen dat kucken.
Ah ja. Jo, e Vestiaire, he? Genau, genau.
Ganz normale Vestiaire. Déi national Ekippe, wënschen déi sech dann och iergendwéi speziell Saachen, wa se esou Matcher spille kommen? Also näischt Spezielles, kann ee soen. Soss, Waasser, Uebst, dréche Kichelcher. Et sinn der vill, déi Äisbrauch, vill Äisbrauchen, well se eng, en Äisbad maachen nom, nom Match, esou Saachen. Mee awer elo näischt aus der Rei. Net wéi d'Rockstaren.
Nee, nee, nee, op kee Fall.
A keen Alkohol, haaptsächlech. Hei ass d'Siwen, hä? Hei wäert bestëmmt de Cristiano Ronaldo sech hisëtzen.
Voilà, da géif ech soen, da komm, mer ginn erop bis an de VIP kucken. Jo.
Wow, hei huet een awer eng. Voilà, hei si mer an engem vun den zwee VIP-Raim. Jo. Ech mengen, ass eppes ganz flott Plazen. Hei mécht et Freed, de Match ze kucken. Op jidde Fall. Leit gleewen engem dat vläit guer net, mee mir hunn iwwer 500 Leit, déi hei bei engem Match am Asaz sinn. Dat sinn natierlech net nëmme Leit vun der FLF, dat sinn déi ganz Stewarden, d'Police ass hei, rtl, dee ganze Catering, dee gemaach gëtt hei am VIP, de Catering et cetera. Also mir hu bal 500 Leit oder souguer méi, déi schaffen hei wärend engem Dag.
An hei ass de Roude Léiw Club. Genau, dat ass de VIP vun de Lëtzebuerger Supporter vun der Nationalekipp. Ah jo, manner elo esou Sponsoren a Minister. Genau, richtig. Ass méi locker.
Okay.
Kann ee sech dann nach un den anere Stadion erënneren, wann een dat hei esou gesäit, oder schonn net? Léiwer net méi, nee. Ah, an da gi mer hei raus, ja. Moien! Moien! Freet mech.
Moien. Hei sti mer jo, gesinn op dem Terrain. Ass deen da scho prett fir de grousse Match? Jo, natierlech ass den Terrain prett fir de Sonndeg. D'Jongen hunn alles ginn. Mir hunn elo no der Wanterpaus Gott sei Dank nach e puer besser Temperature krut an dowéinst ass de Wues elo gutt gewuess. Dat eenzegt wat ee gesäit, dat ass, dass déi wäiss Linn an d'Goler nach feelen, mee dat wäert elo och nach zäitno drop gesat ginn an da si mer prett fir Portugal. Aacht Leit schaffen all Dag hei am Stadion fir deen z'ënnerhalen. Och wann et e klenge Stadion ass, ass en awer vun der Technik esou ausgerüst wéi all grousse Stadion. An do kann een zum Beispill d'Medientechnik, wéi Iech, rtl, wann Der wëllt iwwerdroen. Dir hutt d'Technik, Rasenheizung, Dir hutt d'Berieselung vum Stadion, all déi Saachen. D'Technik gesäit een als normale Visiteur net, déi ass awer do. Sonndes ass, sinn op jiddwer Fall méi Leit hei wéi haut.
Et ass elo nach schwéier sech virzestellen, datt hei enker 9.400 Leit wäerte sëtzen. Merci, datt der mech matgeholl hutt op dee flotten Tour. Da si mer elo um Enn ukomm hei um Terrain. E Sonnden. Bleift dat dann awer nach eppes Spezielles? Well déi éischt Kéier ass et elo net, datt en ausverkaf ass, de Stadion. Nee, et ass net déi éischt Kéier, mee et ass ëmmer erëm eppes Spezielles. Ech mengen, en Sonnden ass et och nach esou, datt mer ganz vill Éieregäscht hunn. De Grand-Duc kënnt, ass eise Gaascht e Sonndeg, d'portugisesch Regierung ass hei, eis Regierung ass zu x Ministere vertrueden. Also et gëtt schonn, ech géif soen, e Sonnden hu mer e grousse Spektakel hei. Da freeë mer eis dorëwwer. Mir och.
Missioun gegléckt géif ech mol mengen. Am léifsten hätt ech natierlech gefilmt an de Vestiairen wann d'Equippen dobäi gewiescht wären oder am VIP wann eng lass gewiescht wär, mee duerch déi streng UEFA Reegelen däerfe mer do net mat der Kamera dobäi sinn. Vill Spaass beim Match an ech hoffen dass eis Equipe net hei just op der Bänk muss sëtzen, mee och e puer mol vu Freed kann opsprangen. Also Daume si gedréckt.